Ar y cyntaf o Fehefin, casglodd 40 o ffermwyr llaeth y tu allan i ffatri brosesu llaeth Saputo yng Nghastell Newydd Emlyn. Roedden nhw'n protestio yn erbyn yr hyn maen nhw'n honni yw'r pris angynaladwy o isel maent yn ei dderbyn gan Saputo am ei llaeth. Er bod prisiau tanwydd, cwrtaeth a bwyd wedi codi, Mae'r pris maent yn ei derbyn gan Saputo yn un o'r rhai isaf yn y diwydiant, sefyllfa sydd yn gorfodi nifer o ffermwyr i adael y diwydiant llaeth. Mae pris y llaeth wedi i'n gael da Saputo ar hyn o bryd wedi cwmpo wê chinog y litr odda'r Ddisember, a nawr ni'n cael ein talu 19 cinog y litr am ein llaeth, sydd ymhell o dan bris mae'n costi i ni gynhyrchu, ac wedyn mae'n mae'n gallu mi'n busnes redeg wrth werthu eich cynnyrch o dan pris mae'n gosti i ni gynhyrchu fe. Na, a wedyn mae'r rhai to ffermwyr yma yn flin iawn am y broblem hyn. Mae cytundeb wedi cael ei wneud a, da ni, a ni, mae rhaid i ni aros blwyddyn cyn gallwn ni mynd mas o uh, Saputo. Ond mae rhai bobl, o'n i, o'n i meddwl bydden ni, bod y cytundeb ni yn cwnto bydden ni'n cael uh, fwy llawn gwmynt o arian a tymed fach extra na beth oedd yn gosti i ni gynhyrchu fe. Mae'n mae'n drychinebus bod y ffermwyr yn gwynebu tair cinog yn is na, na cynnwrch, neu proseswydd sydd yn Sir Fôn sy'n fwlon casglu llath yma am dair cinog rhagor. Mae'n mae drychinebus bod nhw mor isel yn y farchnad a'r sefyllfa fel mae iddi yn economaidd yn, yng Nghyfeng Wlad. Um, mae nhw wedi bod yn, yn ffyddlon i'r ffactri yma ar hyd y blynydde uh, pam, trwy amser eitha caled a maen nhw'n heiddi gwell na hyn gyda Saboto. A fel undeb, o'n i'n meddwl pam gaethodd Seboto cymryd nhw'n drosto, bod nhw'n gwmni da a bod nhw'n mynd i fod yn gefnogol i'r ffermwyr ac i'r bobl sy'n gweithio yma. Ond uh, dyw hyn ddim yn edrych yn bod yn debyg. Ond nid prisiau llaeth yn unig oedd yn eu poeni. Roedd y ffermwyr hefyd yn pryderu am gytundebau sydd, yn eu barn nhw, yn rhy gyfyng ac yn eu rhwystro rhag edrych am brynwr arall i'w llaeth. Felly beth yn union roedden nhw eisiau gan Saputo? Wel, mae yna fferms eraill fel Glanbia a Dairy Crest yn chwilio llath gyda ffermwyr ar hyn o bryd, a mae'r rheina'n fodlon talu rhyw dair neu bedair cinog yn fwy na beth mae Saputo yn talu ar hyn o bryd. A mae gofyn am y llath, mae demand am y llath i ni'n gynhyrchu, ond mae Saputo yn pyllu gallwn ni fynd ato nhw. Beth sydd wedi digwydd fan hyn yn Saputo Yn, yn angyffredin y ffaith bod y cwmni yma'n gwysgu ar ei ffermwyr ei hunain a dim yn fodlon rhoi pris teg iddyn nhw, a hefyd dim yn fodlon rhyddhau nhw o'u contracts, achos uh, i fod yn deg i'r rhain, maen nhw wedi rhyddhau rhai ffermwyr dechrau'r flwyddyn a diwedd llynau, a dim ond am decbynt o dal, felly ddylen nhw fod yn rhoi'r un cyfle i'r rhain i ymadael a'u contract. Wrth i'r trafodaethau rhwng y cwmni a'r ffermwyr ddwyrwyn i ben, roedd yn glir nad oedd Saputo yn fodlon codi'r pris maen nhw'n ei dalu am y llaeth. Fe ofynnon ni i Saputo am ddatganiad, ond hyd yn hyn nid ydynt wedi ymateb i'n ceisiadau. Fe ddywedodd llefarydd swyddogol bod y cwmni yn dioddef yn sgil amodau anodd yn y farchnad, ac felly nad oedd hi'n bosib cynnig gwell pris i ffermwyr am eu llaeth. Ond mae'n debyg bod y protestwyr wedi gorfodi'r cwmni i newid ei meddwl am un o'i gofynion. Mae'r aelodau wedi gofyn i fi roi datganiad ar rhan yr aelodau nath trafod gyda'r cwmni ac uh, y pwynt cyntaf yw bod na ddim uh, uh, codiad yn y pris llath yn ei gwynebu nhw. Uh, yn hytrach maen nhw'n dala at y gostyngiad y digwyddodd y dwy ginog y litr yn dechrau mai a, a felly mae'r dyfodol o ran y pris llath yn edrych eitha, eitha, eitha gwael iddyn nhw. Ond um, yr ail bwynt yw Bod nhw wedi cael rhyddid i ddod allan o'u contract gyda dyddiad sy'n yn, yn, yn cydsynio gyda Sibuto, felly um, os oedden nhw am symud i rywun arall, uh, a mae, mae Sibuto wedi uh, boddloni hynny uh, fel, fel, fel uh, goodwill ar gyfer y dyfodol. Mae, mae'r ymateb yn, yn dorcalonnus bod nhw'n gadael y ffactri ar ôl yr amser maen nhw wedi bod yn ei, yn ei chefnogi ddi, ond maen nhw hefyd yn bles bod nhw'n cael rhyddid i fynd i wylo am well pris rhywle arall. A, a falle, ta hwnna yw'r pwynt mwyaf bwysig, bod y rhyddid dan nhw i wneud hynny. Bydden ni'n meddwl bod na nifer helaeth yn nhw'n mynd i, i symud i rhywle, ond mae yna gyfle dan nhw nawr i wylo beth sy'n allan yn y farchnad a mae yna falle bimp neu wech cwmni yn prynu llath yn gorllewin Cymru fydd â diddordeb yn mynd â llath rhai o nhw.